Cynnes iawn i chi gyd uh, yma heno uh, ar gyfer sgwrs ar adenydd can uh, yng nghwmni um, yng nghwmni Geraint Lewis wrth gwrs. Dwi'n gwybod os ydych eisiau mi gyflwyno Geraint, mae o'n awdur yn gyfansoddwr, yn sylwebydd ar gerddoriaeth ac yn ysguto'r stad dilys Elwyn Edwards. Byddwn ni'n clywed mwy am hynny uh, yn y man. Um, Mae'r digwyddiad yma'n cael ei ffrydio'n fyw. Mae hwn yn dipyn bach o arbrawf uh, ac yn rhywbeth dyn ni'n eisiau datblygu fel rhan o'r arlwy yma yn Pontio. Uh, mae, mae hwn hefyd yn rhan o gynhadledd sydd wedi bod yn yn digwydd fyny ym mhrif adeilad y celfyddyde dros y diwrnodau diwetha ac yn rhan o, o, o ddatblygiad arbennig iawn gan yr adran gerdd, uh, adran gerdd ac yn cael ei gydlynu gyn uh, Dr Rhiannon Mathias, wrth gwrs uh, yn ferch i'r diweddar athro William Mathias oedd yn athro yma ym Mangor. Felly mae'n addas iawn yn bod ni hefyd yn, yn dod ag eraint yma sydd

Yy, Geraint. Pam bod o mor bwysig bod ni yn dathlu cerddoriaeth uh, gan gyfansoddwyr y Gymru ac yn benodol Grace yn y lle cyntaf? Wel, gyda Grace Willows, wi'n credu'n hunan uh, bod chi'n gallu dweud uh, taw hi oedd uh, ein cyfansoddwr cyntaf ni. Fyddech chi'n disgrifio hi fel cyfansoddwr gyda capital F Mi yw, mae Morfudd yn gyfansoddi wraig hynod o ddiddorol ac yn llawn addewid. Ond bu farw hi, o, oedd hi brin yn rhyw 27, um, hynny yw, oedd e'n golled difrifol. Sneb yn gwybod yn hollol siwt bu hi farw, pam bu hi farw, a mae'r holl beth yn guddiedig mewn lot o storiau diddorol. Ond y gwir yw bod ni ddim yn gallu gweud mewn gwirionedd beth fydde penllanw gyrfa, a fi'n gwybod bod Brian Ellesby fan hyn wedi bod yn siarad am hyn, mae Elin Manahan fydd yn canu nes ymlaen, mae gyd recordio disg o waith um, Morfydd a Mar, mae ti cerdd yn ei gwaith gwych, yn ffindio beth yw'r gwaddol cynnar yma. Ond y golled i Gymru oedd bod hi just ar drothwy Oedd hi 'di mynd i Goleg Prifysgol Cymru yn yng Nghaerdydd a astudio gyda David Evans a wedyn ni ath i'r Academi Wreiddiol yn Llundain a dechrau wneud enw i'w hunan yn ystod blynyddoedd y rhyfel a'r stori wrth gwrs bod hi'n priodi wedyn ni disgybl Sigmund Freud a fod disgybl Sigmund Freud Ernest Jones ddim yn rhyw cyn iddi gario mlaen i gyfansoddi neu ganu, yn sicr i ganu'n gyhoeddus. Ond wedyn ni moyn diflannu. Megis Seren Wib, croeso ar ar diflannodd a wedyn ni o'dd Cymru, wel o'dd y sgwennu ar y pryd a pobl o'dd yn sôn am gerddoriaeth ag oedden ni ni ni di colli rhywbeth a allwn ni ddim dychmygu yy beth fydde'r cyfraniad. A wedyn ni yn rhyfedd iawn yn yr un flwyddyn 1918 Galed, dilys Elwyn Edwards. Ond erbyn hyn hefyd oedd Grace Williams yn dechrau ar ei gyrfa, oedd hi'n gwrando ar gyngherddau, oedd hi'n clywed ei thad yn arwain côr enwog Romilly yn y Barri. Nawr, oedd Morfydd yn siarad Cymraeg, yn dod o deulu oedd yn siarad Cymraeg, oedd Grace ddim. Ond mi aeth Grace ymlaen i'r un brifysgol yng Nghaerdydd, ac oedd Grace yn lot mwy llawdrwm yn ei chondemniad o'r Arlwy ddiflas oedd yn cael yng Nghaerdydd, dim byd i roi unrhyw ysgogiad iddi fel cyfansoddwraig, a, a oedd hi ddim yn gallu aros i fynd i Lundain, a yn Llundain mae'n cael gwersi gan Ray Ford Williams, sef y cyfansoddwr pwysica oedd yn cyfansoddi ar y pryd ym Mhrydain. Ac oedd Rafe Vaughan Williams, Uncle Rafe o'n nhw'n galw fe gyd, achos oedd da fe ddim plant, oedd e'n ddyn hynod o garismatic, Yy, oedd e'n helpu pawb a phopeth, er bod e'n athrolydd ei hunan. Yy, oedd e'n dod o gefndir rhyfeddol. Oedd i daid ar un ochr, neu ewyth, hen ewyth ar un ochr, oedd Charles Darwin, a ar y llall, Josiah Wedgwood. Ac hefyd, oedd da fe linach o Gymru, achos oedd y Vaughan Williams yna'n dod o Sir Gyfyrddin, a so oedd rhan o'r teulu yn dod ar bwys Cyfyrddin, pentre o'r enw Johnstown a Ffynnon Joe. Ac oedd e'n cofio'r holl bethe hyn, ond gyda'r teip 'na o gefndir, oedd e'n ge- gefndir breintiedig, oedd arian yn y teulu, doedd dim rhaid iddo fe weithio, felly oedd e'n gwneud, oedd e'n ddyn um, rhyddfrydol iawn, ar yr aden chwith, byddech chi'n gweud, a wedyn ni oedd e'n dysgu yn y coleg y brenhinol yn Llundain, ac oedd e'n cymryd i ddisgyblion dan ei awenau mawr, a nhw'n galw fe'n Uncle Rafe, achos oedd e'n trin nhw fel i blant. Ac um, oedd Grace yn elwa o bopeth a o'n nhw'n cadw cysylltiad mlaen. Wel nawr, mae Dilys yn mynd yn ddeunaw, byti 1936, swn i'n meddwl, yn trial dwy ysgoloriaeth, un i Gargrawnt ac un i Gardydd. A'r stori oedd, bod neb o Ddolgellau oddi wedi'r ysgol, ysgol arbennig, ysgol Doctor Williams yn Ddolgellau, ysgol i ferched yn unig. Um, ac oedd na gymaint o, wel, o ddisgwyl bod wedi mynd off i gael grant os yw'r fod yn swnio fel sefydliad gyda'r Eskimos draw yn y dwyrain oer. Ac um, bod hi'n eistedd ysgoloriaeth yma, oedd wedi sgwennu pan, oh, pac o gerddoriaeth ei hunan. Oedd neb yn dysgu cyfansoddi iddi, oedd hi'n neud hyn i gyd jyst... Uh, a oedd hwnna wedi mynd, a wedyn ni, mae rhaid bod wedi ffono lan a gweud wrth ei thad, oedd ei thad oedd yn rhedeg y steisiwn yn Dolgellau, oedd ei mam yn canu ac oedd ei thad yn cyfansoddi emynau cadeion, so gyda'i gynysgedd arbennig gartre uh, yn enwedig ac yn yr ysgol. Anyway, mae'n dod nôl, mae'n gweud wrth i rhieni siwr fod ar y telegram oedd e siwr fod yn gweud bod hi wedi ennill yr ysgoloriaeth, Turl Scholarship. So pan gyrhaeddodd e off y trên, oedd y platfform ar y ddwy ochr yn llawn o pawb oedd y Llangellau wedi dod mas, bont llefydd, balloons, flags a phopeth wedi croesawu ddi nôl, a wedyn ni mae'n troi'r ysgoloriaeth lawr, achos oedd yn well da ni fynd i Gaerdydd. A oedd wedi ennill ysgoloriaeth Joseph Parry uh, i fynd i'r ysgol yn Gaerdydd. Ond wrth gwrs, pan oedd hi'n mynd i Gaerdydd, oedd hi'n dilyn yn llwybr ddwy hon wedyn ni, Morfydd, oedd wedi... Ond heddiw, oedd pawb yn sôn am Morfydd um, fel rhyw eicon, ac oedd Grace, wrth gwrs, nawr yn torri i thir i hunan fel cyfansoddwraig, yn cyfansoddi darnau oedd yn cael ei perfformio ar y radio, fel hen waliau, er enghraifft, darn am Garnarfon oedd hwnna'n digwydd bod, nid am um, Gymru gyfan. Yym, a'r ffantaz- ffanteisia enwog ar rhyw hwyl gerddi. Fi'n cofio chwarae hwnna. Aralluog Dilys yn gallu gweld bod yna lwybr yn bosibl, ond oedd hi hefyd yn gweud um, bod y cwrs uh, cyfansoddi neu cwrs cyfrolydd fan hyn, yng Nghaerdydd, yr un bobl oedd yn dysgu hi, oedd yn dysgu Grace, yn sych effernol, ac oedd hi'n dod ar y diflas wneud y stwff. Ond, oedd hi'n canu yn y côr yn y brifysgol, a ganon nhw un darn gan Herbert Howells, Here is the little door, gafodd gaf wedi gyfansoddi yn 1918, fi'n credu, ac oedd hi wedi cyfareddu. Oedd hi ddim wedi clywed music gan Herbert Howells o'r blaen, um, ac mae'n trio ffind y mas wedyn ni, pwy oedd, pwy oedd hwn. A'r peth arall ddigwyddodd iddi yng Nghaerdydd oedd cyfarfod â dyn o'r enw David Elwyn Edwards, oedd yn astudio uh, diwinyddiaeth. A wedyn ni, so fe ddethon nhw yn agos iawn at ei gilydd. Um, fi'n cofio'r term oedd yn cael ei iwso, ti'n bod, oh well, David was soon carrying her bags. a fel a fi oedd hi, dwi'n credu. O, ie. Yeah. Chymod, beth sy'n anharo fi, fi'n cofio'r diwrnod pan fi oedd Grace Williams farw, o'n i'n mm. um, disgyblysgol yn Ysgol Llanhari ac yn mynd mewn i ddosbarth cerddoriaeth gyda Anne Bunford oedd yn dysgu cerddoriaeth yn y dyddiau yna a deall bod Grace Williams wedi marw. Ond be oedd yn od, a be dwi'n gofio ydy, o'n i'n gwybod yn Morfudd Owen, o'n i'n gwybod yn Grace Williams, o'n i'n gwybod yn Dilys Elwyn Edwards, ac i fi, oedd, oedd gwybod am gyfansoddwyr benywaidd yng Nghymru, oedd o rhywbeth normal, mm. oedd e fel, o oh, ie, yeah, mae menywod yn cyfansoddi. Ond oedd e yn beth unigryw, ac mm. oedd rhaid bod yna hyder anhygoel ganddyn nhw yn, yn reddfol, neu oedd nhw ddim oedd yr hyn oedd yn norm o'i gwmpas nhw ddim yn ni nad i nhw neu'n stopio nhw rhag na, na. symud ymlaen i'r cyfeiriad. No. Be, be oedd hwnna? I personoliaeth nhw? Ta dawn gynhenid? Na, be, be oedd yn dreifio hwnna? Um, Wy'n rhywgradu tawr fath o styfnigrwydd oedd e mewn ffordd. Yym, chi'n gorfod cofio bod 'na yy lot falle o yym aberthu, achos chi'n meddwl am Grace Williams, o'dd 'da fi berthnase yy perthnase i mam ac i mam fi yn byw yn y Bari, jyst rownd y cornel, a so o'dd o'n nhw gyd yn gwbod am yy yy nine Old Vicarage Road lle o'dd Grace yn byw, fel, ww, ti'n gwybod, Grace Williams, oedd wedi gwneud enw, ac oedd pobl yn dueddol o feddwl bod hi'n rhywun bach, tyn bach, yn, ti'n gwybod, special, hmm. yn gwahanol, ond oedd ddim, oedd ddim yn mynd rownd y dre, oedd ddim yn rhyw ffigwr, oedd pawb yn nabod, um, oedd hi'n cadw hunan at ei hunan. Wel, oedd hi byth wedi priodi, dim plant, uh, oedd gyda ddi chwaer a uh, nith, Ond doedd dim teulu agos yn byw drws nesa, hynny yw, oedd hi wedi neud 'i chwys, oedd hi 'di mynd nôl i'r Barri yy i edrych ar ôl 'i rhieni. So, ar ôl cyfnod yn Llunden lle oedd hi'n cael gwaith, oedd hi'n ffrindie agos agos yn y coleg gyda Benjamin Britten. Nawr, y pwynt yw, oedd Benjamin Britten yn barod yn athrawes, cyn mynd, cyn cyrraedd. A oedd e yn cael ei warchod gan ei yy ei fam a'i chwiorydd, oedd e ddim yn cael byw gyda myfyrwyr eraill. Yym, ac oedd e ddim yn neud ffrindie yn hawdd, a Grace oedd un o'i ffrindie gore fe, a oedd hi'n dipyn bach yn henach. Ac oedd hi fel rhyw fath o chwaer hŷn i Britton. Wel, bydde Britton ddim wedi cymryd unrhyw ddiddordeb mewn unrhyw gerddor uh, yn y coleg, oni bai bod rhywbeth lan yn un. Ac oedd nhw'n sgwennu llythyrau hollol onest. at ei gilydd yn beirniadu gwaith ei gilydd. Wedyn ni oedd hi'n cael help gyda Vaughan Williams i gael perfformiadau. Oedd ffrind agos, agos gyda hi o'r enw um, Elizabeth McConkey, oedd yn cyfansoddi hefyd, ac o'n nhw yn ffrindiau mynwesol. So, ar ryw ystyr, oedd y syniad nawr o, o symud nôl Ond oedd hi 'di bod yn dysgu, oedd y rhyfel wedi torri ar draws pethe, a oedd hi 'di bod yn dysgu fel athrawes, a oedd yr ysgol wedi cael ei symud i Grantham, nawr dyn ni'n gwybod pwy gath, gath ei geni yn, yn Grantham. Um, a rhywsut y gilydd, oedd hi wedi mynd yn sal, oedd hi ddim yn rhyw hapus, oedd hi nôl i fyw, ac wrth, beth oedd hi'n hoffi am y bari, O'dd, o'dd hi ddim yn byw yn Barry Island gyda'r gyda sand a'r ffair, o'dd hi'n byw yn Cwm Nap, lle mae popeth yn oer. Ys dim uh, cerig yw'r... Ti'n cofio, ti'n cofio Cwm Nap? Dwi'n cofio Cwm Nap. Os ych chi'n disgwyl bod chi'n gallu mynd i'r môr a just nofio, wel, chi, disappointment. Ond ma' ma' fe tym bach fel Aldra. Aldra, ie, o'n i o'n i'n meddwl... Yr cerrig, yr oerfel... Ie, ie. ...ond 'na beth o'dd hi'n neud bob dydd, o'dd mynd i gerdded ar hyd y môr, ac yn golli ynni, a mae'n sgwennu skisi sketches, mae'n pethe hyn i gyd, a wrth gwrs, w- wi'n dw- dimlo bod hi, ar ôl i'w rhieni farw, mi oedd hi wedi ca'l rw garwrieth fer gyda dyn o Wlad Pwyl, pan o- pan o'dd hi yn East Anglia, A, ac oddi falle ar fin meddwl posib y byddai'n priodi fe, ond yn y diwedd, oedd hi'n gwybod yn iawn, fatha'r gerddoriaeth, bod y peth. A fi'n credu ta na'r pwynt, ystyfnigrwydd personol, yn deall rhywsut neu gilydd, wel, bod e'n job i wneud, a bod e'n gofyn am adnoddau mewnol. Ac os fe gaf i gynnig uh, gan Benjamin Britten mynd yn assistant iddo fe, nawr te'r fenyw nath y gwaith oedd Imogen Hulst, yn enwog iawn wir, Imogen Hulst gyda Britten a Piers tan ni ddi farw fwy na lai, yn rhan o uh, sefydliad Olbra, ond wrth gwrs dim ond mewn ffordd fel satellite i Benjamin Britton. Ond mae'n mae gweud lot am Grace, ta'r person cyntaf fe ddyllodd e am, achos oedd yn rhaid iddo fe gael rhywun nawr i helpu fe gyda mynydd o waith oedd yn digwydd dod o gwmpas 1950. Billy Budd, Gloriana, na'r pethau cyntaf oedd e ar y ddesg. A fe styriodd Grace y peth am rai misoedd yn gallu sylweddoli ydy bod hwn yn anrhydedd an aruthrol, fi'n gwirionedd, ond pe bydde hi'n neud e, Byddai hi ei hunan fel cyfansoddwraig caput. A mae'n neud i'r penderfyniad er bod e'n ariannol anodd i just fynd ar ei liwt ei hun. A oedd hynny'n golygu bod hi'n gorfod cael gwaith o bryd i'w gilydd yn neud pethau fel gwaith y bbc yng Nghaerdydd, gwaith ysgolion, hynny oedd hi'n gallu troi llaw a wneud pethau um, oedd yn gwaith bara menyn mewn ffordd. Ond Oedd hyn yn ei galluogi hi wedyn i i gadw amser ar sgwennu symffonies, concertos, y darnau hynny, uh, hynny yw, oedd o angen amser. A, ac wrth gwrs, ni a, chi wedi gweud, ti wedi gweud yn barod ynglyn â dilyn cwysi tebyg ar un olwg o ran os da ni'n canolbwyntio ar gres a, a, a, a dilys. Ond dyna'r pwynt, ynde, mae'r ma- natur ei gwaith nhw'n gwbl wahanol. O, gwbl wahanol. Er ein bod ni heno yn mynd i glywed My Last Duchess gan Grace Williams, yeah. cael gan gan, gan Jeremy. Oedd Grace Williams ddim yn cyfansoddi caneuon, just yn syml caneuon byr, um, oedd, oedd gyda hi uchelgais, a fe nath i gyrraedd hynny o sgwennu dwy symffoni, opera, Un akt, offeren fawr, hynny oedd y darnau yma ar gynfas mawr yn bethau oedd hi yn gwybod bod nhw yno rhywsut. Wel, oedd Dilys byth yn meddwl hynny. Ond oedden nhw'n abyd ei gilydd? O, oedden, oedden. A'i llwybr wedi croesi a mae'r sawl stori diddorol. Wel, o'n nhw'n nabod, o'n nhw'n nabod ei gilydd yn rhannol oherwydd bod nhw wedi dilyn yr un trywydd academedd yn union. A ar ôl bod yng Nghaerdydd, mae Dilys yn mynd nôl am sbel bach cyn priodi i ddysgu nôl yn Dolgellau, hynny yw mynd nôl gartre, a oedd hi'n athrawes wedyn ni yn ysgol Doctor Williams. Um, ond oedd hi, oedd hi byth yn rhyw cyn iawn ar ddysgu, uh, ond wedyn ni mae Elwyn a hi'n penderfynu bod nhw'n priodi, a mae'r ddau ohonyn nhw wedyn ni'n mynd mlaen i astudio A maen nhw'n byw yn Rhydychen. Elwyn yn astudio yng Ngholeg Mansfield, nawr oedd e'n gwneud ymchwil mewn i ddiwinydd American o'r enw Jonathan Edwards, a wedyn ni tra bod e'n gwneud hynny, uh, a Dilys yn mynd ar y tren i Linden, a oedd hi wedi cael gwireddu i breuddwyd mawr, achos gath i ysgoloriaeth agored i studio cyfansoddi yn y Coleg Brenhinol lle oedd uh, Grace wedi bod gyda Vaughan Williams, ond yr athro oedd Dilys yn gobeithio fyddai'n cael lot o Herbert Howells, a fe gath hi astudio gyda Herbert Howells. Ac wrth gwrs, mae natur cerddoriaeth Herbert Howells yn Saesnig iawn. Mae'n Saesnig? Er bod ni'n meddwl am gyfansoddiadau Dilys fel cyfansoddiadau sy'n perthyn i Gymru, ond mae yna naws. Wel, beth sy'n ddiddorol yw bod um, oedd Vaughan Williams yn ymwybodol iawn o gefndir gwerin cerddoriaeth Gymreig, oedd e yn casglu, oedd e wedi bod yn casglu caneuon gwerin yn y, yn y maes, yn swyddi fel Hereford, Norfolk ac yn y blaen. Oedd e'n gwybod bod hefyd, dyna dreth tadiaeth Gymraeg, oedd e'n dod i feirniadu yn y steddfod, oedd, um, oedd Grace Williams wedi gweld Vaughan Williams am y tro cyntaf yn 1920 yn beirniadu yn steddfod y Barri, lle glywodd i'r London Symphony Orchestra hefyd yn chwarae darn gan Morfydd. Yym, ond, o'dd Herbert Howells ddim yn gerddor gwerinol yn yr un ffordd, ac yym, pan ddath e weld, a, a hyn yw'r pwynt am athro da, mewn ffordd, bydde, bydde wedi bod yn hawdd i fod yn athro llawdrwm, athro hollol anghydnaws i rywun fel Dilys, achos diddordeb Dilys o'dd sgwennu caneuon, o'dd sgwennu darnau gôr, a'r symbyliad wastod gyda Dilys o'dd gosod geiriau. Nawr, achos oedd Bowman Williams yn cyfansoddi symphonies a pob math, so felly i'n creu, so oedd e'n athro perffaith, achos oedd hi'n gallu mynd â darnau i gerddorfa, a oedd hi'n gweud amdano fe bod e'n athro, um, nid o'r reidrwydd yn athro technegol da, ond bych chi'n teimlo bod rhaid i chi fynd â'ch gwaith gorau i ddangos i Paul Williams, Ond mae Dilys yn mynd at Herbert Howes a mynd a popeth oedd hi wedi sgwennu, a beth nath e oedd rhoi fys, oedd hi'n gweud hynny wrtho i'n eitha, eto, mewn ffordd academig, bod wedi rhoi fys ar ei chymeriad hi, a gweud wrthi, wel, ych chi'n cyfansoddi mewn dull Seisnig ar un ystyr, Achos wi'n gallu gweld bod 'da chi yy gefndir yna, ma' Delius yno, oh yes I love Delius! a ma' gyda chi Peter Warlock yno, oh I love Peter Warlock, you know, he is slightly Welsh. Um, I've, uh, mae'n dweud, you, you like this sort of the, Celt, the Celtic the Celtic fringe of it, because um, Bax, Mur yn ail pethau, mae gen i ddal rhai o'r pethau mae oedd hi'n ymwybodol ohonyn nhw, ond wedi fe, ond mae yna dinc personol yn perthyn, mae lot o fe wneud o'r flat and sevenths, mae lot o'r harmoni sy'n tyn bach yn swnio yn antique, da chi. A felly, a fe'n gweud wrth i nawr, gosodwch hwn. Fydde fe'n rhoi barddoniaeth iddi wneud. A ddim mynd ato fe wedi gen dau flynedd. A, wel, os oedd e wedi meddwl eriod, let's try Dilys on a Symphony, Bydde fe ddim hyd yn oed wedi meddwl, achos oedd hi ddim eisiau gwneud hynny. Ac oedd hi'n berson eitha' styfnig hefyd. O! Hynny yw, oedd hi'n gwybod beth oedd hi'n moyn a beth oedd hi ddim yn moyn. Ie, 'na'r pwynt. Hynny yw, oedd hi'n gwybod beth oedd hi angen, ac oedd hi'n gwybod nawr bod hi yn mynd bob wythnos i weld rhywun oedd yn gallu rhoi fys ar unrhyw wendid. Dyw hwnna ddim yn mynd i weithio. Yym, bydde'r llais ddim yn gallu canu hwnna, a, ac oedd e yn rhoi uh, cyngor iddi o ran uh, shwt i gyfansoddi. Um, mae rhaid i chi fod yn gwbl hapus yn eich hunan. Os ydych chi moyn eistedd wrth y piano, canu'r peth mas, newch e. So mae Dilys yn gweud, roedd yn aml iawn, na shwt fydde hi'n cyfansoddi, Odd iste ar y piano, wrth y piano, achos odd 'i ga'l gwersi piano hefyd a odd 'i bierydd arbennig o dda. Odd e'n dysgu yn yr adran yma am nifer o flynyddoedd yn yn y prifysgol. Do, odd 'i ddim yn neud lot yn gyhoeddus ond odd ond odd gyda hi dwtsh arbennig, odd 'i'n gwbod odd 'i'n gallu creu sŵn a wedyn 'ny odd popeth yn yn gweu at 'i gilydd a barhaodd hi mewn cysylltiad gyda Howells talu flynydde diwetha fe. So oedd e ddim yn fater o just cael gwersi off, off a leave. Hynny o'n wedi creu perthynas o ran bod yn ffrindiau, achos oedd e'n gwerthfarogi beth oedd hi'n dweud, ac oedd e'n gofyn iddi hi ddanfon ato fe, unrhyw beth oedd hi'n cael wedi gyhoeddi, oedd e moyn gweld. A wedyn 'ny mae'n sgwennu y peth cynta gaf fi wedi gyhoeddi o'dd chwe chân i blant yn gosod geirie gan Ivy Hewson o fi'n cofio fe pan o'dd 'i'n canu o Bryn Taf. Hmm o'n. Yym. O'n ond mewn sgwrs gyfres i efo Dilys rai blynyddoedd ddiweddarach a fi'n dweud wrthi o'n i'n canu yym dwy gwninged fechan. Na fi. Fi'n siŵr bo' chi'n nabod rhai o rhein. Yym a a gweud wrthi bo' fi'n ca- wedi canu nhw'n blentyn.

Ac oedd hi'n galw nhw, oedd e'n gweud, well Herbert said that they were my Arthur Askey songs. um, and, oh, he loved, he loved them. Ac oedd copi da fe, oedd e moyn cadw copi o bopeth. Um, so oedd y perthynas yn parhau ac wnaeth hi sgwennu nifer o weithiau corawl Saesneg a'i cyhoeddi gan Novello ac yn y blaen, er, nôl yn y 50au. Um, Ond wedyn 'ny, ar ôl iddi hi gwpla, wedyn 'ny symudodd Elwyn a hi gynta' i Ferthyr Tudful, a wedyn 'ny nôl, wel, ddim nôl, ond i Gaernarfon. Elwyn yn weinidog Castle Square, fydd eglwys Bresbyteraidd, fi'n credu, a Dilys yn byw. A wedyn 'ny cael gwaith oedd hi, bydd hi'n dysgu am ychydig bach yn ysgol Sir Hugh Owen, a wedyn 'ny gael, ond oedd hi'm yn lico hynny, a dath hi, gath hi job wedyn 'ny yn y Coleg Normal gynta', yn dysgu piano. A wedyn yn y brifysgol pan ddaeth William Mathias yn athro, symudodd hi draw 'da ni, a fuodd hi 'na o 1971 tan 1987, pan ath e am am am bêl, a a ath hi yr un pryd. A dyna pan es i'n nabod hi a gweud y gwir, a a a cha'l y profiad o ga'l hi'n cyfeilio a hefyd yn cyfansoddi Mm. i mi. Ond yy i ni ga'l troi at gân 'dan ni am glywed heno sef The Clots of Heaven Uh, mae yna hmm. stori ddiddorol uh, tu ôl i hon. Rwy'n ni am ei chlywed i hyn, wrth gwrs yn cael ei pherfformio am y tro cyntaf yn gyhoeddus gan soprano, pan mae dan i baritwn. Baritwn, ie. Yeah. Ni gyd yn gwybod pan ni'n clywed yr un gan, gan lais wahanol. Mae o'n gan wahanol, dydy? Ydy. Beth yw'r cefndir tu ôl i hon? Wel, yn ddiddorol iawn, mae'r cefndir swyddogol yn un um, Hapus iawn. Yy, wel mae'r cyfan yn hapus rili, ond um, mae Bryn Terfel yn uh, fyfyriwr yn y Guildhall ac yn cael ei annog i gystadlu yn y gystadleuaeth gwobr Kathleen Ferrier, sef y wobr fwyaf yn y colegau yn Llundain a mae chi'n mynd i garu yn y wiglo hwn. Ond un o'r gofyniadau oedd bod rhaid cael can gan gyfansoddwr uh, cyfoes. neu cyfansoddwr o ddwy fyw. So mae mam Bryn yn gweithio fe, pan oedd e'n gofyn, beth yw'n ni'n neud yn byti hyn? Uh, mae fam yn gweithio fe, wel, cael ei weld Dilys, achos oedd y teulu'n nabod i gilydd yn iawn. Mae, mae Bryn yn mynd i weld Dilys, ar ôl iddi dod â'r coffi a'r sherry a beth bynnag. Um, mae Bryn yn gweud, os da chi'n gael i fariton, a cwrs does dim cymaint o hynny o gyneuon i'r llais is gan Dilys, A mae'n mynd i'r cwpwrdd, fel roedd hyn yn digwydd yn 1988. Mynd i'r cwpwrdd, dod mas a copi llawysgrif o gan The Cloths of Heaven. A dim manylion am beth i fel Bryn yn gweud, o, allai, allai ganu di felly? O, cewch, cewch. A wedyn ni, uh, mae e'n ennill y wobr. Uh, mae e yn neud i ddatganiad radio cyntaf i Radio 3 gyda Malcolm Martin, ond mae'n cynnwys The Cloths of Heaven. Wel yn yma, yn y man wedyn, mae Deutsche Grammophon yn gofyn, wel, cynnwys, so mae'r record o Bryn yn caru hwnna wedyn ni, ar, well, dros y byd i gyd. A wedyn ni, mae yna gyhoeddwr yn gofyn, beth am gyhoeddi hon, te, mae pobl yn moyn i chanu ddi. So mae'n cael ei chyhoeddi gan gwmni Roberton yn di fwyaf, sef y llais isel, doi siarp, digon rhwydd i chwarae, um, a'r cyflwyniad yw to David. Ond oedd e'n digwydd bod, achos uh, damwen, i lot o hyn wedi bod bryd yn ennill y pethau yma, bod y gan yn mynd mlaen i gael ei chlywed lot. Um, ond o'n i wedi galw gyda Dilys dwy flynedd cyn i hyn ddigwydd yn 1986, jyst i cael cynio nos. A bydden ni'n mynd ar rhyw anreg fel arfer, botel o wyn neu um, champagne falle, sydd yn Amser da yn y mis ac yym neu blode, chocolates, ond o'n i'n lico peth efo nhw. Am ryw reswm nes i benderfynu o'dd 'da fi ddiwrnod yn sbâr nes i sgwennu cân fach fel anreg ar gân o The Cloths of Heaven. O'n i'm yn gwybod bod Dilys wedi sgwennu The Cloths of Heaven, neu fydden ni'n mynd i meiddio mynd Wel mae Cloths of Heaven roedd oh how lovely achos o'n i wastad yn groesawgar iawn mynd â fe'n syth i'r piano. Look Ellie, uh, he's brought us a little song. So mae fe, mae Dilys yn mynd i cyfadda fe, a mae'n dweud, oh, it's beautiful love. A wedyn mynd, I've done this. A ti'n oh god. A oedd i wastad yn siarad sy'n Saesneg, er, er bod hi'n gallu siarad Cymraeg yn iawn, ond Saesneg oedd hi'n siarad. Ac um, mae'n mynd i'r cwpwrdd yma, mae'n tynnu copi mas, A na lle oedd y gân, mae'n rhoi fe ar y piano, mae'n gweud, well look at that. It's in F sharp major, sef yr un cywael ar G flat. A mae fi'n gweud, well I hate right, I hate playing anything in F sharp major. Mm, you know, all these five sharps, but G, G flat major is a beautiful key. Oh, yes, yes. I can't remember now why I wrote it in F sharp major. A mae Elwyn yn gweud, well, you haven't heard it in F sharp, have you? Because um, It's not really a song that anybody's heard. A'r gwir yw, wrth gwrs, oedd e'n gân oedd wedi cael ei sgwennu gan Dilys yn 1950 fel anrheg penblw, an, anrheg priodas i, i'w gŵr. A oedd e'n gân breifat, felly oedd e byth wedi cael ei berfformo, oedd e byth wedi cael ei gyhoeddi. A oedd hi'n meddwl falle, pan o'n nhw'n Rhydychen, oedd hi yn cael lot o berfformiadau pan oedd hi yn Rhydychen, achos oedd hi ddim yn rhan o brifysgol, ond oedd Elwyn yn rhan, ac oedd yr Holywell Music Room, yn cynnig, yn cynnig llwyfan. Nawr, mae nifer o raglenni lle oedd darnau'n cael eu caneuon fel arfer. So mae'n bosibl bod nhw wedi meddwl falle bydde rhywun, a falle taw, dim ond soprano bydde honna wedi bod, ond oedd byth performance, so oedd y music yn stuck yn y cwpwrdd, a mae'n rhoi copi, would you like a copy of this? Fel, oh, lovely. Wel, angofiais i nes wedyn i fod Bryn yn dod a gweud, o, bod e wedi cael y gân, a o'n i'n meddwl, o, wel, fi'n cofio, bod y copi arall yma i gael. A digwyddodd dim byd wedyn i nes uh, o rhyw, rhywbeth fel 1999, oedd yna recording yn mynd i ddigwydd, ac oedd e'n digwydd bod yn digwydd yn y lle lle o'n i'n gweithio. Er oedd e fod i ddigwydd fan hyn yn Neuadd Powys, gan y gwmni sain. A maen nhw'n gofyn i fi fynd lawr i helpu, Achos oedd tipyn bach o drafferth oedd y soprano 'ma, rhaid i fe enwi'r soprano, yn trial canu'r gan, recordo'r gan yn y cywair is. A dde ddim yn gweithio, a wedi si, wel, sa'n syni, mae'n rhi eisiau fi, soprano. O, oh. uh, mae fi, uh, ti'n bach yn dwp yn gweud, ond pam na newch chi godi fe lan, uh, falle i F neu hyd yn oed F sharp. Um, Ond mae ddim cael perswâd ar y piano i wneud hynny. A mae fi eto yn dwp yn gweud, wel, wrth gwrs, mae yna gopi yn F sharp. O, wel, wel, ni'n bell, bell, bell o Ganarfon. A mae rhywun yn cael brainwave un o'r technegwyr yn gweud, beth am ofyn i Dafydd Iwan Alw? A lle i fynd ar gan, wneud ffotocopi, a'i ffacsio fe. Wel, erbyn i fi fynd a gofyn ar y ffôn, ti hyn i gyd, oedd Dilys wedi anghofio bod fersiwn o'r gan i gael. Oedd hi ddim yn rhyw hapus iawn bod hi ddim wedi cael ei gwahodd i'r recordiad. Oedd hi ddim yn hapus iawn bod y recordiad wedi symud o Fangor i Aber i Abergyferi fwy neu lai, heb bod hi'n gwybod dim byd am y peth. Felly pan o'n i'n gofyn, Beth am un Dafydd Iwan Alw a... O, sa'i moyn Dafydd Iwan, mae'n beth gyntaf y bore. so, oedd na, fel, a ma, oedd hynny'n dangos pa mor eitha styfnig, os oedd e'n, os, os oedd hi ddim yn hapus am rhywbeth. Anyway, so na dwi, mae'r gan ddim ar y CD oedd wedi cael ei gwneud, a mae di eisiau heb i performio beth oedd i ar, nes i ti awgrymu um, bod Elin Manahan yn dod o hyn a ma' fi'n gweud wrth Rhiannon fatha oes o- o- o- o'dd yn gofyn a oes 'na bethe gan Dilys sy heb 'u clywed a ma' 'na lot o bethe. A ma' hwnna ddiddorol ond os gawn ni dod nôl at hwnna achos ma' hwnna ddiddordeb mawr nid yn unig i fi ond i i nifer fawr o gantorion enwedig rai ifanc hefyd. Uh, achos, ond i fynd nôl at y gan am funud, beth sy'n ddiddorol heno, wrth gwrs, drwy glywed Cos y Cefn, yw bod ni'n clywed can serch. Sgwennwyd gan ferch well, yn cael ei pherfformio gan ferch, pan bod ni wedi cysylltu hi gyda llais dyn. dyn. Mae hwnna'n ddiddorol, dydy? Mae'n ddiddorol ac yn enwedig falle yn nghyd-destun y gynhadledd hon, Yn geiriau WB Yeats, gan ddyn, so dyn sy'n yngan y geiriau, sy'n canu nhw i'w gariad, um, Bring me the heavens in broad at loss, mae fe'n gan am gysegru bywyd a uh, tread softly because you tread on my dreams, in other words, I'd give you anything, uh, but I'm very poor, so all I can give you is a song. Or a poem, a poem. Um, a felly, y boi, mae fe'n gweud yn he sings of the cloths of heaven, felly llais bryn. Ond, wrth gwrs, yn yr achos yma, pwy sy'n cynnig y gerdd yw chariad, nid dyn, ond dynes, yn rhoi can i ddyn. Felly, ar ei ystyr, mae'n fwy priodol i glywed yn cael ei ganu gan ferch yn Dymuno bod ei chariad, ei chymar, yn mynd i dderbyn hi, hyd yn oed os yn agos gyda ddi bob math o olud bydol, ond mae'n gallu rhoi i, i gwaddol greadigol. A gwrs, na beth ddigwyddodd. Achos oni bai am Elwyn, uh, sa'n credu bydde Dilys wedi cyfansoddi rhyw lot, achos Elwyn oedd yn cadw hi A rho'r ysbrydoliaeth, fe oedd yn dewis ei farddoniaeth ar y cyfan, fe oedd yn rhoi barddoniaeth o'i flaen, um, fe oedd yn creu y fframwaith o'i chwmpas i lle oedd neb yn tarfu. Fel yn beth nes i wedi yn y ddarlith yn um, uh, coleg ddwy ddwrnod, um, oedd dim unrhyw ddisgwyl gan Elwyn bod hi'n troi'n wraig gweinidog. Bydde, falle, diaconiad, os diaconiad mewn capel presbyteraidd, falle, falle bydde nhw wedi disgwyl bod dilys. Mrs Gweinidog, roedd, wel, ath i byth, braidd, falle amser nadolig, ond oedd hi ddim yn mynd i fod yn ysgrifennydd y chwiorydd, oedd hi ddim yn mynd i fod yn neud y raffl, oedd hi ddim yn mynd i neud dim byd fel yna, achos oedd hi ddim yn credu, oedd hi ddim byd yn ei raffael bod hi'n meddwl bod hi'n bwysicach, na, neu bod hi ddim eisiau fel menu gymryd rôl israddol, Jyst bod hi ddim yn credu yn, yn y ffordd na arferol, oedd hi'n gweud, oh no, I'm a pantheist. Nature is, nature is my... A so... Ac eto, gyffyniadau ar un Christ gan fi. O, wel, o, oedd hi'n dwlu ar eiriau crefyddol gan bod math o bobl fel Saunders Lewis, Herbert Howell, so wedi rhoi'r geiriau na, uh, Bird of Christ, iddi hi. Um, ond achos oedd Herbert Howell yr un peth. Oedd e'n sgwennu, halodd e ail hanner ei fywyd yn sgwennu cerddoriaeth eglwysig, ond oedd e'n an- oedd e'n anffyddiwr ei hunan. Caru'r bensaernïaeth, caru'r geiriau. So, it's tebyg iawn oedd Dilys, a wedyn mi oedd Elwyn yn hollol hapus i feddwl, reit, wel, ar fore di Sul, mae Dilys yn cael cyfansoddi gatre, falle fydde i'n gwneud y cinio, uh, ond uh, dibynnu ar yr hwyl. Ac oedd Elwyn ddim yn disgwyl dim byd wrthi fel yna, ond o'n nhw'n creu, oedd wedi Creu byd bach lle allwch chi ddim dychmygu plant yn tarfu. Oedd popeth yn gysact. Ac o'n nhw'n dwlu ar eu pethau o'n nhw'n mwynhau. Hynny yw, bwyd a gwin a lluniau yn golygu popeth. Mae'n rhyfedd bod ti'n gweud yna, achos dwi'n cofio'n glir um, bod yn y tŷ yn ymarfer caneuon y tymhorau gyda hi, achos oedden ni'n cymryd rhan yn uh, Cyfres canrif o ganoedd, dyw beth sy'n cyfeilio i fi. A mi alwodd y fan pysgod, oedd hi'n bore ti Gwener. Pysgod? A popeth yn gorau stopio achos oedd y delivery pysgod ar gyfer amser cino di Gwener yn cyrraedd. Oedd oedd o'n ddifur ofnadw achos... O, oedd hi'n... Ond ond oedd hwnna'n ddeddfol, oedd hwnna'n rhan o drefen. Wel, oedd pysgod o di pysgod. Oh Piscus is here. Uh, he's bringing, oh, wonderful dough of souls, and so on, popeth fel So oedd gyda nhw elfen lle oedd bywyd nhw wedi cael ei, ych chi, oedd wedi seirni o bywyd delfrydol i'w gilydd. Bydde Alwyn mas rhag fwy o'r amser yn bugeilio, edrych ar ôl i, uh, i braidd a'i, a'i bobl, a yn neud gwaith rhyfeddol yn y gymuned, byth yn disgwyl unrhyw glo, dis, dim byth, hynny, oedd e'n ddyn genuine o ran dyn diwiol, oedd e'n sant mewn gwirionedd, achos byth, a oedd e'n gorfod cerdded o gwmpas ambell waith ar bliscus weird, achos oedd e ddim yn gwybod, a'r pwynt yw, cos oedd dilys yn byw yn ei dychymyg. Ac oedd y dychymyg 'na yn golygu os oedd hi'n miwn tymer, tymer cyfansoddi, wel byddai'n eistedd wrth y piano, wedyn oedd popeth arall yn cael ei anghofio. Ond, os nag oedd yr awen, wel ydyn ni, o, wel mae'n amser mynd i gael ei gwallt, neu amser i roi'r lipstick a cael popeth yn barod. Ie, mae'n biti a gweithwyr bod ni ddim ar y rhan o'r llun yma, achos oedd o'n bwysig iawn, mae'r gwisg

y y gyfansoddwraig yna oedd yn cynhyrchu caneuon ar y cyfer ni a oedd yn dod allan yn, yn gyson ar yr adeg oedd, oedd o'n i'n canu. Beth bynnag, ond oeddech ti'n sôn nawr ar wrth dy fod ti'n ysgytor uh, i stad i, bod na gyneuon sydd heb i canu. Os, Ydyn ni'n, os. Ydyn nhw'n gydd ac angen i clywed? Wel, um, mae ma bob, ma bob math o wahanol bethau yma. Mae ma Mari Morgan fan hyn wedi Uh, siarad y bore ma'n wych am Marie Novello, oedd yn beerist, ond ni ddim yn gwybod amdani. Um, wedi comisiynu caneuon gan Dilys, a mae y copïau gyda hi, ond nhw ddim, ond nhw ddim yng nghasgliad Dilys. Um, oedd Dilys byth yn... Oedd hi byth, oedd hi byth yn gwneud ffas mawr ynglyn â i phethau hi o ran cadw Yym, cadw records o bethe. Oedd lot gwell da fi wrando ar fiwsig pobl eraill. Mae'n ei hoff gyfansoddwr, falle, oedd Schubert. A wedyn i Schumann, fore, oedd y darnau yma a'r llyfrau caneuon yma ar y piano yn gyson. Um, oedd hi ddim, hynny, oedd hi... A, a mae lot o gyfansoddwyr fel yna, wrth gwrs, um, Elgar, Vaughan Williams, Mozart, Bach, hynny yw rheina oedd yy, i phethe hi. Um, a wedyn ni, um, pan o'ch chi'n gweud, oh, what about this that you composed? Oh, I've forgotten about that. a fi'n gallu bod yn eitha dihir. So, a, a roedd hi byth drefn ar un gwaith, a dylen ni fod wedi wneud efallai yn gynt pan um, oedd e bydde wedi bod yn haws gwneud. Ond eto, oedd hi ddim yn, oedd hi ddim yn hawdd rhywsut i ymyrryd ym Mhethe Dilys, ond hynny yw, oedd, oedd, oedd hi'n gymryd, oedd hi'n gallu bod yn eitha cyfrinachol. Um, so yn y Llyfrgell Genedlaethol, pan nes i etifeddu i um, ystad hi gyd a gofod delio gyda beth oedd yno yn gerddorol, um, oedd mwy o gerddoriaeth pobl eraill, uh, o ran scores, darnau piano, llyfrau canu, a wedi rhoi hynna gyd i'r ganolfan gerdd yn galeri Canolfan Wiliam Mathias, achos oedd Dilys o Gwsl Byw yng Nghaernarfon yn ffrind agos iawn i Wil. Ond oedd popeth arall, y llawysgrifau, popeth i wneud â'i gwaith hi, maen nhw gyd nawr yn Aberystwyth yn y Llyfrgell Genedlaethol. Ac um, maen nhw yn barod am y tŷ cerdd, wrth gwrs, yn gweithio, wedi bod yn gweithio ar y prosiect um, Discovering Welsh Music, darganfod cerddoriaeth Cymru, ac nhw wedi dewis ar gyfer y prosiect cyntaf pimp cyfansoddwr i weithio Ar y cyd gyda'r Llyfrgell, Joseph Parry, um, Grace Williams, Alun Hoddinott, Dilys Llan Menhir Edwards a William Mathias i ddechrau. So mae lot o waith wedi bod yn mynd mlaen i gyhoeddi i wneud y pethau yma yn bosib. A fe ffindwyd tair cam, ond nhw'n meddwl bod nhw wedi ffindo dwy i glarinet, uh, llaw soprano a piano, oedd wedi sgwennu ar gyfer rhywbeth yn, uh, sydd fynnwy Ac yy fi'n cofio ddim gweud rhywbeth, oh well I wrote some songs. Ma' 'na dau, o'dd 'na ddau, fi'n gwbo bo' 'na o'dd 'na un arall achos o'dd e gyda fi gatre. Yym a o'n i 'di bod yn gweud wrthi'n amal, oh what about putting them on, oh I don't, no no no no I'd rather write something new for you, os o'n i'n go- os o'n i'n comisiynu ar gyfer yr ŵyl. Ond yy o'dd hi wastad yn ca'l 'i ffordd. Os o'n i ddim eisiau i rywbeth ddigwydd, oedd hi'n gweud, I was never very happy with the clarinet, it's a funny old instrument, isn't it? Dwi'n gwybod, dwi'n gwybod efo hyn. Ond wrth gwrs, pan ddath e'r pwynt, a perfformwyd y darn, oedd Ethan fan hyn wedi wneud y peth i yn ddarllenadwy, uh, sydd ddim wastad yn wir am lawysgrif cyfansoddwyr. Um, ond oedd y clarinet yn gweithio'n berffaith gyda'r llais, ac oedd yr... So mae'r Pe- fel dechre we- dwi wedi cael ei roi, a ma' 'na lot o bethe eryll yno, ma' 'na yy falle bo' 'na ddarne mas, pobol oedd wedi comisiynu darne, bydde hi'n anodd jyst yn danfon y peth ac yn anghofio wneud photocopi. Oedd wneud photocopi rhyw sy'n ti dilys wastod yn berfformans. Ac oedd hi ddim yn gwybod shwt i wneud photocopi, so oedd nillai rhaid i Elwyn ddod â rhywbeth miwn i'r coleg a gofyn i Misus Roberts neud y lan yn y swyddfa a wedyn 'ny o wedyn 'ny o o o'dd 'i byth yn gallu deall o'r pethe 'ma so yym o'dd ca'l cy- unryw cy- o'dd ca'l cyhoeddi rhwbeth yn waeth a wedyn 'ny o'dd 'i'n gorffod darllen rhofrenni wel o'dd 'i ddim yn y Gymru ni yym so o'dd yr holl fusnes Ie. Busnes yn proff- wel y proffesiynoldeb o jyst yr elfen ca'l y miwsig mas o'dd o'dd hwnna'n rwbeth o'dd dim dim diddordeb 'da fi hynny yw so ma'n gallu bod yn anodd wedyn 'ny i wbod yn hollol Mae lot o'r caneuon, mae 'na ganeuon sy'n anodd i amser yr arwisgiad, pan oedd Grace Williams wedi dod lan yn un swydd ar gyfer rhywbeth oedd hi wedi sgwennu, ac aros gyda Dilys ac Alwyn, ond oedd rhywbeth wedi mynd yn wrong gyda'r amseru, a wedyn mi oedd rhaid i Grace ddod nôl i newid, ac o'n nhw mas, Dyla fi dorri miwn i'r tŷ, dringo miwn drwy'r ffenest, a cerdded cripiad yn... O, yn hynod o ofalus dros y goedwig straenweg piano oedd yn grand piano oedd yna. Hwnna oedd y trysor mwya yn mynd i bobman gyda Dilys ac Alun oedd y grand piano. Nid upright, grand piano, a oedd wedi dewis yn arbennig, sŵn arbennig gyda'r piano. Ac, um, wel, Mewn ffordd, wrth gwrs, mae yna drysorau'n dal, ond mae rhaid bod yn ofalus bod unrhyw beth sy'n cael ei ail-ddarganfod fel petai, a wedi rhoi embargo ar hyn, wrth gwrs bod rhai o'r pethau yna'n cael ei astudio'n fanwl cyn i gollwng nhw, achos bydde Dilys ddim eisiau, a mae hynny'n wir am lot o'r pethau yma, hynny yw gael yn gweithio i Grace, Alun a Wil, hynny yw, oedd nhw'n eitha Pendant. Ynglŷn â beth oedd oedd i gael ei glywed a beth oedd ddim i'w glywed. So byddwn ni'm eisiau i unrhyw beth gan Dilys just ymddangos heb bod e wedi cael y polish. Ond ar un olwg, wel, o feddwl ymlaen i flwyddyn nesa a 2019, fi mm. gan lwyddiant, fi'n gwybod oedd hi ddim yn un

Perle cudd y fam. Mae 'na wedi, wnaethon nhw un arddangosfa fer yn Aberystwyth yn y Llyfrgell pan roies i'r pethe. A mae gweld llawysgrif rhywbeth fel mae Hiraeth ar y Môr yn wefryn ei hunan. A gweld lle nath hi newidiadau bach a pethau bach wedi torri mas ac yn y blaen, um, hynny mae'r broses i chi'n gweld e ar bapur. Um, ond gobeithio byddwn ni'n gallu, mae Elin Manahan wedi gweithio, byddai hoffi wneud record o'r caneuon adnabyddus falle ond hefyd y caneuon sydd byth wedi clywed. Achos oedd dilys ynni oedd mae'r sefyllfa o ran cyhoeddi o ddynion i clywed bore yma. Oedd cymaint o gyhoeddi caneuon yng Nghymru nôl yn yr bedwaredd ganrif ar bymtheg a mlaen cwmnïau fel Snell a Chapel a Gwyn a'r holl gwmni yna, caneuon, caneuon, caneuon. Ond unwaith i chi gyrraedd rhywbeth fel 1950, Nawr, uh, neu gyda cael gyntaf dilys oedd wedi cael ei gyhoeddi oedd y Bird of Christ, hwnna ti'n yeah. cyfeirio. Um, oedd ffindo rwy'n i gyhoeddi caneuon ddim mor hwyl. So oedd e'n fater am, yn aml bod caneuon yn cael ei canu, a wedyn ni, wel, oedd hi'n mlaen i'r peth nesaf, rwy'n yn gofyn am rhywbeth arall, a wedyn mae yna ganeuon yno, sgwefod i Garnarfon i'r steddfod um, yno ac y steddfod i Fangor, A 'dyn nhw byth wedi cael eu cyhoeddi. A mae yna nifer o bethau fel yna fydd yn cadw ffres ni. Ond mae lot o'r caneuon gore yn ganeuon byddwn ni byth yn anghofio. A, a dyn nhw ddim yn, dyn nhw ddim yn dyddio Hynny yw, maen nhw'n ganeuon falle, bydde Pia Boules wedi gweud yn 1960, wel, ti'n bod, Dilys Alwyn Edwards is irrelevant. Ond pwy yw rhywun fel fi, ydy, wel, mae posib yn gweud bod lot o gadeuon dilys Elfyn Edwards yn falle'n fwy relevant na Pierre Boulez, sy'n dechrau cael ei anghofio yn barod. Gwir, a dwi'n meddwl hefyd, a dwi'n gwybod mae'r ma sgwrs yma'n dod i ben yn, yn, yn, yn y funed wrth yn bod ni'n angen symud lawr i'r theatr. Ond yr hyn sy'n wir, mae, mae ei cherddoriaeth hi yn, yn, yn fendigedig, yn hyfryd, yn cyffwrdd, ond mae'n gythreilig o anodd i gael ni. Mae o'n dwyllodrwydd oh. teimlo am fel ma Mozart a'r, ar yeah. goreuon. Ond, uh, os, driwch, os driwch chi ganu heb y dechneg, heb y paratoad, chi'n mynd yn wrong yn syth ac oedd hi'n gwybod pan oedd ei beirniadu mewn steddfodau, oedd hi ddim yn cael ei fflesio yn rhwydd, achos oedd hi'n gwybod yn gwmwys beth oedd y gofynion. Oedden ni pan oedd hi'n ynni flynydde diweddarach, mae hi'n sgwennu lot o bethau i gore, a nes i gofio eisiau ni lot, a mae cor er enghraifft fel St John's yng Nghaergrawnt yn cymryd George Guest yn gweud, right, you perform these. A oedd hi'n ffili credu pan ath i glywed y cor yn canu, bod nhw'n canu nhw'n Gymraeg. A oedd hi'n sgwennu nhw yn Gymraeg, A wedyn 'ny o'dd John Gwilym Jones, yy John Gwilym Jones arall nawr, y gweinidog, o'dd e wedi cyfieithu fersiynne Saesneg, fel o'n nw, fel bo' nw'n gallu ca'l 'u cyhoeddi yn Gymrâg ac yn Saesneg. A pan o'dd y côr yng Nghaergrawnt wedi gweud bo' nw myn' i neud e, o'dd 'i'n dychmygu bo' nw myn' i ganu nw'n Saesneg, o, gath 'i sioc rhyfeddol, a gweud, Ma'r côr 'na'n canu Cymraeg yn well na unrhyw gôr wi 'di clywed yng Nghymru. Wel, Dangos y paratod yw hwn, yn dyfe? Geraint, sa'n ni'n gallu fy mlaen drwy'r nos. Mae, mae gymaint o, o wybodaeth a perle a mewnwelediad i ti. Mae'n bleser cael clywed uh, yr hyn da ni wedi clywed heno. Um, a o, diolch, diolch yn fawr i ti fi. Ni weld ti'n ôl flwyddyn nesaf ar gyfer extended session, ond yn y gweud, pan i ddathlu'r canmlwyddiant. Uh, diolch yn fawr, a diolch yn fawr i chi fel cynulleidfa hefyd. Mwynhewch weddill y noson.